جو اڄ او حبیب پھلاہی دی ݙس تے نیلیاں سلھاں بݨاوݨ دا ہک کرخانہ ݙیکھݨ ڄلسن۔ او ݙوہیں ہک پہر ݙینہہ چڑھیے ملتان دے دولت دروازے توں اڳاں حافظ جمال للہ روڈ تے استاد کریم بخش سومرے دے نیلیاں سلھاں دے کرخانے پڄے۔ سڑک اتے ہک لکڑ دے پراݨے گیٹ کوں ݙیکھ کے کہیں کوں وی دھیان نہ پوندا ہا جو اندر کہیں قصب وچوں لوک کٹھے ہن۔ ہک نینگر انھیں کوں گیٹ توں اندر تاݨی گھن ڳیا۔ اندر پکیاں سلاں دے ݙو کوٹھیاں سامݨے نم دا ہک وݙا وݨ ہا۔ اڳوں کھلی جاہ تے مٹی دیاں سلھاں پیاں سکدیاں ہن۔ سامݨے ہک گیس دی رساندڑ بٹھی پئی ݙسدی ہئی۔ ایں لحظے استاد بخش، کریم بخش سومرا تے اوندے کاریگر ٻہوں سوہݨے سبھا نال انہاں کوں ملے۔ او ہک کوٹھے وچ جئے اندر ہک پراݨا صوفہ تے ترے چار کرسیاں وچھیل ہن، رل ٻیٹھے۔ ایں ویلے انہاں ݙوہائیں دیاں اکھیں وچ ہک قدیمی ہنر کوں ڄاݨݨ اتے استاد کریم بخش سومرے دے مکھ تے ایں کسب بارے الواوݨ دی بخاند رھائی۔ استاد سومرا ٻولیا، اساں پیڑھی پڑ پیڑھی ایں کم نال ڳنڈھیل ہیں۔ میݙا بابا اللہ ݙیوایا سومرا تے ݙاݙا خدا بخش سومرا ایں کیمیا دے ماہر ہن۔ استاد کریم بخش سومرا ٻولیا، ٻہوں سارے لوکیں دا منݨ ہے جو انہاں روغنی سلھاں دی کیمیا چین، ترکمانستان، ایران، عراق توں پندھ کریندی ہوئی اے تئیں پڄی ہے۔ پر ساݙے پیو ݙاݙے دا آکھݨ ہا جو اے ہنر ملتان توں ٹریے۔ اساں صدیاں توں سلھاں تھپن، دھاتی رنگ بݨاوݨ اتے شیشہ چاڑھݨ دی اوہا پراݨی اٹکل ورتیندے ہیں۔ انہاں استاد کریم بخش سومرے کوں ٻولݨ ݙتا۔ سب توں پہلے چیکݨی مٹی دی سلھ تھپیندی ہے۔ استاد کرخانے وچ سکدیاں مٹی دیاں سلھاں توں جیڑھیاں سامݨے ٻوہے وچوں ݙسدیاں پیاں ہن اشارہ کیتا۔ اساں نیلے رنگ کیتے کوبالٹ آکسائیڈ جیڑھا لاجورد اکھویندے تے فیروزی رنگ کیتے کوپر آکسائیڈ جیڑھا جھل تانبا سݙویندے ورتیندے ہیں۔ لاجورد افغانستانوں تے جھل تانبا پورے ملک دے نال نال ایں شہر دے ٹھٹھاریاں توں وی مل پوندے۔ اے ٹھٹھارے تانبے کوں گرم کریندے تے گلائی دی ڈھال وچ کٹیندے ہن تے ایں آرھوں تانبے دی کس لاندھی ہے جیڑھی جھل تانبا سݙویندی ہے۔ ایں ویلے دی رساند وچوں استاد انہاں کوں ڈھیر ساری ݙس پاوݨ چاہندا ہا۔ سب توں پہلے اساں لاج ور دیاں جھل تانبے کوں کھرل کریندے تے ایں کیمیا وچ کپڑ چھاݨ اٹے دی لیوی ملا کے رنگ ٹھہیندے ہیں وت مٹی دے فل تے چٹا استر ݙیندے تے سوزن کاری وچوں رنگ بھریندے ہیں ایں چتری ہوئی سل کوں سکایا ویندا ہے وت اڳوں روغن کیتے مٹی دیاں کنالیاں اندر کوارٹزائٹ جیکوں اساں سنڈ پتھر آہدے ہیں بھریندے ایں پتھر تے کھار کھنڈیندے تے بٹھی وچ بھا ݙیندے ہیں اے سب رل کے شیشے دے ݙلے بݨ ویندے ہن انہاں شیشے دے ݙلیاں کوں پیہی کے میدے دی لئی سیتی شیشل بݨیندے تے سکیاں ہویاں سلھاں کوں چترائی والوں پاسوں ایں مائے وچ ٻوڑ کے شیشہ چڑھیندے ہیں۔ ہک پھیری وت انہاں سلھاں کوں سکایا ویندا ہے۔ اڳوں انہاں سلھاں کوں بٹھی وچ ہک ہزار پنجاہ سینٹی گریڈ تئیں بھاہ ݙیوݨی پوندی ہے۔ اے نیلی روغنی سلھ بݨ ڳئی ہے۔ استاد کریم بخش سومرے اپݨے کم دی کہیں تاکڑی وچوں ساریاں ڳالھیں سوگھیاں کر ݙتیاں ہن۔ اوں ݙو نویاں بݨیاں نیلی روغنی سلھاں منگوا کے میز تے رکھیاں تے ٻولیا، اے نیلا رنگ تے روغن صدیاں تئیں کتھائیں نی ویندا۔ ایں ساری ڄاݨ وندی وچوں نارنگی ٻولی۔ انہاں نیلیاں سلاں دی کیمیا وچ نیل دا ورتاوا کیا ہے؟ استاد سومرے آکھیا انہاں نیلیاں سلاں دی ڈھلائی وچ نیل دا کوئی بھانگا کوئنی۔ نرنگی وت کہیں اپݨے دھیانوں پچھا انہاں نیلیاں سلاں پچھوں کیا ہے؟ استاد کریم بخش سومرا ٻولیا انہاں نیلیاں روغنی سلھاں پچھوں مقامی مٹی ہے۔ جی دوستو ایہ ہئی رفعت عباس دے ناول نیلیاں سلھاں پچھوں دی انویہویں دری جیہڑی میں اج تہاڈے نال سانجھی کیتی ہے۔ ویویں دری گھن کے ول حاضر تھیساں اوں ویلے تک اپݨے دوست اپݨے ہوست غضنفر عباس کوں اجازت ݙیو رب سوہݨے دے حوالے۔